Ar wythnos nawr, yy ond pan ddewn ni nôl byddwn ni nôl yn y gegin gyda Lisa a diodydd Hafaidd sy'n nesaf, felly byddwn ni nôl mewn dwy funud fach.
Croeso nôl ac i ni'n cloi rhaglen gyda Lisa fan hyn yn y gegin a ma' 'da ti ddiod bach neis ar gyfer y tywydd twym 'ma i ni. Oes, a fyddwn ni'n mynd mlan i neu rwbeth a gyda'r diod 'na, ond y rheswm ma'r tywydd yn dwym Mae'r plant yn aml yn gofyn am hufen iâ, maen nhw'n gofyn am am lolis, ond timod beth, ni'n jyst yn ni j- ni'n timlo bod nhw'n fwy iachus falle na creision a losin a siocled, ond beth sydd ynddyn nhw. Reit. Felly mae hwn yn ffordd da o ddefnyddio ffrwythau ffresh, melysu nhw gyda bach o fêl os oes rhaid, yym a fwya ffresh maen nhw, does dim isie lot o o siwgr ychwanegol ac yn y blaen. Yym felly beth dw i'n dwi mynd i wneud fan hyn, yym Mafon, mefus, fi 'di def- fi, wel, fi 'di defnyddio cymysgedd fan hyn. So i ddechrau gyda, allwch chi ddodi rhai ffresh. So fi'n mynd i ddodi rhein mewn yn ffresh, ok? Wedyn chi'n gwybod beth yw lefel y bitumen ec nhw. Mae'n mynd i fod yn uchel ac yn y blaen. Reit. Os oes gyda chi rhywbeth tebyg i yr, yr, dy ffefryn di, fi'n gwybod? Fi, fi'n caru hwnna.
A torri fe mewn i, sdim isie tynnu'r pips 'na mas. Mae hwnna'n ychwanegu ffeibr, yn rhywbeth dych chi byth yn cael mewn lolis a hufen iâ fel arfer. Yym, a wedyn, wrth gwrs, nawr ma' hwn yn rhywbeth fydde'r merchenad a fi yn gweud byth dod i banana mewn. Os na, os o's rhywun sy ddim yn hoffi banana, pidwch dod i fe mewn, mae mor gryf o rhan blas. O dear. Newch chi byth gallu gweutho nhw, na, sdim banana 'da fe. Byddan nhw'n blasu fe. So ti'n gallu cwato hwnna 'da i ti? Na, achos mae'r blas yn mynd i fod mor gryf, maen nhw'n mynd i ambyti fe. Yym, a mae'n ffordd da, wrth gwrs, o ddefnyddio rhai, ma' rhein wedi dod o'r siop bore 'ma, ond maen nhw'n dal i ddisgwyl tymed bach ar yr ochr tywyll i rai, i fi lico nhw eitha gwyrdd, yy ond os ydyn nhw yn hyd yn oed yn eitha du ac yn eitha meddal tu fewn, ma' nhw fine mewn smoothie. A ma' nhw'n felys wedyn 'fyd yndyn nhw? Odyn, yn gwmws, a hwnna'n ychwanegu siwgr naturiol, so wedyn does dim isie ychwanegu unrhywbeth tebyg i fêl neu syrwp. Ond yn bendant y ffordd rhata o wneud rhain, a'r ffordd mwya iachus falle, yw i ddefnyddio ffrwythau wedi rhewi, oherwydd ma' nhw wedi cael eu pigo ar eu gore a rhewi'n syth, felly yym chimod, 'y chi'n gwbod yn gwmws bo' nhw'n ffresh, Yym, achos hyd yn o'd gyda pethach fel hyn, falle bod nhw wedi bod yn y siop neu mewn lori am dridie... Ie. ...a ma' nhw'n ychwanegu nwydde yn y lle nwya- nwye iddyn nhw er mwyn ca'l nhw i bara'n well. Felly, mewn a'r cyfan 'na, a wedyn mae e lan i chi. So dyma lle ma'r rysáit yn gallu mynd tipyn bach yym yn wahanol. Fi'n myn' i ychwanegu bach o sudd afal. a fi'n mynd i wneud digon i orchuddio top rhein. Reit. Os nag i chi'n neud 'na, ma'r peiriant yn tueddol o fynd yy ar stop achos ma' ma' gormod o bethach tew miwn 'na. Trwchus 'na. Trwchus, ie, so.
A fi'n myn' i roi stop fan 'na achos do's dim rhaid chwalu'r cyfan. Reit, oce. Yn soft iawn, oni bai bo' chi'n defnyddio fe ar gyfer yym sudd. Os chi'n defnyddio fe ar gyfer lolis, mae'n hollol iawn i gael e fel hyn. A os nag oes peiriant gyda chi, neith potio'r tato yn lle y job yn iawn, yn enwedig os oes gyda chi bach meddal. Gadael y rhai wedi rhewi i feddalu, i ddadmer, defnyddio'r potiwr a wedyn ychwanegu fwy o sudd iddyn nhw, a mae hwnna 'to yn addas ar gyfer wneud rhain. Dwi'n siŵr fyddai fe'n neis i gael darnau mawr o fe, fel ti'n sôn. Wel odi, timod mae mewn jam, ond mae pawb a'i farn. Mewn jam mae rhai yn licio fe'n yn yn yn timod yn... Yn lwmpio. Ie, a rhai ddim. O ma reina bethe bach handi da ti. Ma rhein yn grêt a fi'n gwbod ma lot o mame gytre yn gweud o fi di prynu rna fi wastad yn colli'r tops ac yn y blan. Dodwch nhw mewn bag bach plastic, dodwch nhw mewn cwbwrd mas o'r ffordd dros y gia a jyst tynnwch nhw mas yn yr haf. Yn cadw nhw gyda'i gilydd. Gwanwyn a'r haf ie. Achos os chi'n dod i nhw yn y cwbwrd fel hyn, guaranteed bydd un top yn myn a wedyn shwd na chi'n colli un chi'n meddwl o sim pwrpas cadw fe. Ie. A wedyn miwn ar top. Nawr ma tri ar goll achos ma tri gyda fi fan hyn.

yr yy sydd wedi rhewi'n barod, mae e'n s- mae e'n yym yn oeri... Waw. ...yn galed arno, so ma' hwn yn barod i rywun arall sy ar fin do' mewn fi'n siŵr. Yym ma' hwn wedyn yn gallu ca'l 'i ddefnyddio wrth gwrs jyst fel sydd, neu ma' peth sy'n ffasiynol iawn ar hyn o bryd yr smoothie bowls i frecwast... O ie. ...jyst y canol fowlen gyda fwy o ffrwythe. A chi'n gallu cael pwdwr protein ac yn y blaen i ychwanegu atyn nhw hefyd. Yym, a oedd un peth ar- bach arall gyda fi i ddweud, a fi 'di anghofio'n llwyr beth yw e nawr. Jyst weud os ti yn iwso ffrwythau wedi rewi... Ie. ...ma' nhw gyda ti'n handi bob amser wedyn ydyn nhw? Odyn, odyn. A a a chi'n gallu defnyddio hanner bag ar y tro. 'Na beth o'n i'n meddwl gweud, ychwanegwch llath neu iogwrt i hwn to i ychwanegu fwy o protein a'i wneud nhw'n dda ar gyfer plant. Falle bod ti 'di gweud. Ife dros nos ti'n rhoi rein wedyn? Yn bend- yy wel mae isie mae bydden i'n neud dros nos. Digon o amser. Mae isie o leia 4-5 awr arnyn nhw. Ie. A wedyn os o's os nhw mewn deep freeze sy'n mynd lawr i minus 28 mae isie dod i nhw mas yn yr ystafell am tamed bach a jyst i dynnu nhw'n slow fach. Os dynnwch chi rhy gloi fydd y gwilod yn aros yn yr yn yr

Cwm Llynfell, sef tîm newydd sbon. Maen nhw'n chwarae gêm gynta erioed heno ma, felly edrych ymlaen i glywed mwy am y clwb. A wedyn mae y Welsh Whisperer, Tafarn y Mis, mi fydd o a'i dancard enwog yn mynd i dafarn yr Owain Glyndŵr yng Nghorwen. Dwi eisiau gweithio groeso fanna. A wedyn, dwi'm yn gwybod os da chi'n cofio ar y llais, Liam J Edwards. Wel, mae Liam mynd i fod efo fi ar y soffa heno ma i drafod Eurovision

Helo, shwt i chi? Croeso cynnes ato ni a gobeithio bod chi wedi gael penwythnos braf. Chi'n gwybod beth sy'n Aban Can yn dydach? Hynny, hynny, hynny. Oh, oh.
oh. Wrth wylio pan dath os dweitha, meddyliais, dwi isio dod yma i drafod y limrig ond yn fwya arbennig, cael profi llon ceg o focaccia. Fi'n falch bod ni wedi cael yr un memo.